כ'האב געמיינט פארציילט א מורא'דיגע מעשה, ער זאגט מיר אין די נײַן טעג אין די צייט וואס ביסט נישט זכור געווארן, די גמרא זאגט אז ביסט נישט זכור געווארן וועגן שנאת חינם, און איז ער זאגט ער זאל מפרסם די מעשה, זאגט ער די מעשה איז געשען יעצט שבעה עשר בתמוז די ערשטע טאג פון די דריי וואכן, דאס מיינט אהבת ישראל, מען ילמד ובכן יעשה, ציילט ער מיר אז זיין ברודער זצ ל מעמד און כסדר געמאן פמח קהלת וואוינט נישט דא, נישט אין קרית יואל, ער זאגט מיר זיין ברודער זצ ל מעמד דא, שבעה עשר בתמוז איז אריין געקומען א קאל. זיין ברודער האט געטראכט ער האט נישט קיין כח צו לערנען, עס פאסט שווער, ער האט נישט קיין כח צו לערנען, האט מען געהאט איר חוזק, לויפט צום קהל, זעהט ער די קהל איז געווען ביי זיינס א חבר, א חבר וואס פלאגט זיך מיט פרנסה, האט צוויי קינדער, עס מוטשעט זיך מיט געזונטהייט פראבלעמען, זיצט אסאך אויפן שפיטאל מיט די קינדער, און סאו ער פארדינט קוים פינף זעקס הונדערט דאלער א וואך, דער חבר. און פונקט ביי אים איז געשען דער יצא הראשון, ער קומט ארויף, ער זעט וואס איז געשען, די קינד איז אראפגעפאלן פון בעט, א קינד איז אראפגעפאלן פון בעט, צוריסן די באק, און אויף אמאל האט די געלויבט לענ ד לעני, גאר א שטארק ממש ווי די קינד וואלט געקענט ארויסשטעקן די צונג פון דורך די באק, אזא גרויסע ריס, און מען זעט מען דארף גיין מאכן סטיטשעס, און זאגט ער מיין ברודער האט זיך אנגערופן דארט פאר די אנדערע מעמבער אז מען קען נישט גיין סתם אזוי ווייל ס'קאסט, דאקטער קארנגאלד איז א מיידער אזוי בלייבן מיט אזא ריזיגן סימן אויפן באק דארף ער שידוך טון. א זעקס יעריג מיידל אראפ געפאלן פון בעט, עס דא דאקטער קארנגאלד איז דא א איד א שומר תורה מצוות וואס ער איז די גרעסטע מומחה ער פארנייט עס אויף א מורא'דיגע אופן אז ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר, מ'דארף גיין קארנגאלד, אבער אזא מעשה קאסט אכצן הונדערט דאלער, אזא סערדזשערי קאסט ביי קארנגאלד אכצן מאות, בקיצור האט. בקיצור, די אינגערמאן זאגט איך קאך געהאר נישט קיין אכצן מייעס, איך גיי דא אין, איך גיי דא לאקעל דא אין עזרת חולים, איך קען נישט נישט עפארדן אכצן מייעס, איז געגאנגען דער דער די אנדערע הצלה מעמבער וואקט ארויס פון שטוב, וואקט ארויס די אנדערע שטוב, זאגט אים מיין ברודער וואקט מיר נאך, מיין ברודער די מעמבער, אזוי פארציילט דער אינגערמאן האט מיך געקאלט, פארלאזט א מעסעדזש, און. ער זאגט ווי גייסטו? זאגט ער איך גיב דיר א קרעדיט קארד נאמבער, איך קען נישט צוקוקן א קינד זאל בלייבן מיט א פעלער א גאנץ לעבן, איך בין געווען דער מעמבער איך האב עס געלאזט אזוי, איך צאל גיב איך דיר א קרעדיט קארד באצאל די סווייפער אויף אַכצן מייעס פאר פאר דאקטער קארנגאלד, שוין, מען האט זיך פארבינדן מיט דאקטער קארנגאלד, מען האט אים געזאגט אז אז מען קומט אריבער און עס איז דא א קרעדיט קארד א איד באצאלט, מען האט אים פארציילט די גאנצע מעשה דער דער. דער עסקן און א צאל אנדערע צלם עמטער האבן קאלט צו גוט מיט אים אז עס איז דא איינער א צלם אמת קען צוקוקן אז דאס מיידעלע זאל בלייבן ביי סימען א גאנץ לעבן צאלט ער אַכצן מאות זאגט האט קארנעל איך וויל נעמען אַכצן מאות איך וויל אויך האבן א חלק דערמיט איך נעם נאר זיבן מאות איך לאז אראפ א האלבן פרייז זאגט מען דעם גמ' ס'איז די דריי וואכן ס'איז די מען דארף זיך מחזק זיין אהבת חינם די אמת איז די חסד ס'איז דא ביי כלל ישראל איז דאך איז דאך נישט נארמאל אז אידן געבן זיך אוועק איינער פארן צווייטן מיט אזא הארץ מיט אזא. מיט אלע עמדות אין אלע פילדס אין אלע פעלדער אבער מ'דארף זיך מחזק זיין מ'זאל נישט לאזן דער דער טריסקער מגיד זאגט א מחלוקת איז אויס איז חלק מוות חלק מוות חזל זאגן חזל זאגן אז אז די צייט וואס מ'טוט נישט אן עקסטערנעס חינם ביי דיין מ'ראקעט ביינעם זאג איך קען עס נישט טייטשן עקסטער זאל איך שוין וויסן לשון די גמרא זאגט א נייער מ'ראקעט ביינעם ס'טאנצט נאך ארום צווישן אונז ס'הייסט ס'טאנצט כ'מיין צו זאגן די שטן טאנצט די שטן כאפט א טענצל פון יעדע מחלוקה'לע יעדע משפחה'לע די שטן כאפט א טענצל אויף יעדע מחלוקת דאס דארף מען די טעג דער שייטער נאמען פנחס דער הייליגער רבי ישראל בערטשעטער אלס א תלמיד פון פון פון פנחס'ל קארצער זיי האבן געזיצן טישע ביים נאכמיטאג און פארברענגט שעות אויף א שלום בית כעסק צושטעלן שלום בית מ'האט אים געפרעגט ש ס טישע מענטשן האבן געהאט טענות טישע באדארפן דאך טון תורה שבשיח ד זיין פון א וויילעס דער טישע באדארף דאס גרעסטע זאך צוריקצושטעלן שלום בית.